Mũndũ ũrĩa ũnyuĩte nĩ njohi ĩkamũremerera, tũkorwo tũkĩwoya ta mũrimũ mũthenya wa ũmũthĩ, tũkorwo tũkĩaria gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga andũ maingĩrĩrie njohi-inĩ, ũrĩa- ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩhũrana na ũnyui wa njohi ũkĩrĩ ũtarĩ na ũigĩrĩrĩki, na o ũrĩa andũ arĩa mena mũndũ ta ũcio mangĩhota makorwo magĩikarania nake. Niĩ ingĩtwo mũmbi wa mũrukĩ tũbare nĩ kwĩgwa therũka, na ndinoka ndĩ nyike, ndoka na ndagĩtarĩ ũrĩa ũgũkorwo, kana mũtaramu wa ndeto na ũrĩa ũgũkorwo agĩtũtarĩria maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka kana ũrĩa wĩna maingĩ megiĩ ũnyui wa njohi thengiũ mũno nĩ gũkorwo gwa gĩkũyũ tv asante ndũrĩ mũgeni mũno rĩu wa gĩkũyũ ĩ no tera mwĩrorerie marĩtwa maku na kĩrĩa mũthĩ tũkorwo tũkĩarĩrĩria Ah, marĩtwa makwa njĩtagwo peter ndongo mũngai na ndĩ mũrigitani wa na specialist wa ah, kũhũthĩra supplements Na ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa alcoholism kana ũnyui wa njohi ũtarĩ na ũigĩrĩrĩku. Thengiũ mũno eh, ndagĩtarĩ Mũngai. Twambĩrĩrie atĩrĩrĩ, alcohol- ah, alcoholism nĩ kĩĩ? Alcoholism nĩ mũnyuĩre wa njohi ũrĩa ũnyuĩte njohi ĩgakorwo rĩu nĩ ĩyo ĩragwatha ũmĩnyue ndũngĩhota gũikara ũtarĩ nayo Wĩ- thĩinĩ wa ma- mũtũrĩre waku na maũndũ marĩa ũrekaga kawaida ĩgakorwo rĩu nĩyo ĩranda gũkũhũthĩra rĩ we nĩwe- nĩwe ũra- nĩwe ĩrakũhũthĩra na no nginya ũkorwo ũkĩmĩnyua nĩguo ũhote gũikara maica maku ũrĩa wagĩrĩire gũikara no tugaga atĩrĩrĩ njugaga tuge makiuga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ anyuigira inũka akĩ- akĩnungaga ta mũthuri ĩyo nĩ njũru Ah, njohi ĩ iwango na nĩ mũrimũ njohi rĩu alcoholism ũkoragwo wĩ mũrimũ o ta ũrĩa ũngĩ thĩna wa mũrimũ ũyũ nĩ atĩ nĩ ũrĩ- mũrimũ ũkaga na njĩra ĩrĩa woka naguo rĩ nĩ progressive woka hanini no ũrĩa wamĩanjia rĩ wathi ũkĩmĩnyuaga ĩkĩongagĩrĩrĩkaga ĩkĩongererekaga rĩu nginya gatuĩka atĩ rĩu wewe na dependence yayo nĩyo ũradepend nayo Ĩĩ. twambĩrĩrie atĩrĩrĩ njohi nĩguo mũndũ atuĩke atuĩke erwo nĩ atuĩka addicted kwĩ njohi rĩ Mhm. ambagĩrĩria Ah, njohi ĩ stage inya na stage ya mbere ĩtagwo running the mood swing running the mood swing rĩ nĩ rĩrĩa mũndũ aintroducagwo nĩ kwĩ njohi no introducwo hĩndĩ ĩyo mũndũ nakwa e mũnini hihi na gwĩ culture ingĩ nginya makĩintroducaga o ciana ciao no rĩu nĩ rĩrĩa wa introducwo njohi ĩyo ũkagĩa na ga feeling keho ũkaigua ga feeling kau nĩ kega ũgagĩthiĩ ũgagĩikara ũgagĩikara ũgoka rĩu stage 2 ĩtagwo seeking the mood swing

na rĩu ĩyo nĩ yanjagia kũrehe mathĩna nĩ rehaga mathĩna wĩra-inĩ ĩkarehe mathĩna mĩikarĩre-inĩ nginya ya mũciĩ na nginya ya andũ arĩa mwĩ nao cocio ĩkanjia gũkorwo ĩna nĩ ĩrarehe problems tondũ nĩ rĩu nĩ ũmĩnyuire biũ rĩu ũgacoka rĩu ũgagĩthiĩ rĩu addictive stage rĩu ĩrĩa rĩu ĩyo nĩyo njũru biũ stage ya kana ũranyua nĩguo wĩikare nomo ũranyua wĩikare nomo rĩu rĩu ĩyo ĩrĩ ndĩ wĩtagwo ya addicted wĩ alcoholic kana wĩna alcoholic wĩ- wĩna alcohol disorder rĩu rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma nginyĩrĩre hau ndĩ- atĩ ndĩrenda njohi ya mũthemba ũcio atĩrĩu rĩ njohi ndĩranyua ndĩkenie ndĩranyua nĩguo ngorwo rĩu hote eh, gũ- gũ perform ngorwo niĩ nĩ niĩ rĩu niĩ mũndũ akinya hau atĩa rä u independent nayo maå ndå makorwo me maingä marä a matå maga tondå nä gå korwo na social economics rä u kå ringana harä o rä environmental na andå arä a å raikara nao

ya gũkorwo we we we we mwenyewe rĩ ngurubu yaku ĩrĩa ũracera nayo rĩ nĩ ũrenda gũthiĩ nao na meno o nĩ amanyuaga koguo nĩ marakũgucĩrĩria Nĩ peer mĩtugo yao. pressure. ĩyo nĩyo peer- peer pressure ĩyo ngũkwĩrĩte icio nĩcio itũmi imwe cia iria citũmaga mũndũ akorwo na njohi tondå he må ndå aranyua njohi tondå ena stress, a- a- ariganä rwo nä kä rä a kä ramå thumbå ra he å ngä nyuaga tondå kå rakaru arenda kå rakarå ka itumi ta icio rä nä gä tå mi kä ho kä ngä gå twarä rä ria wakorwo må thenya å mwe nĩ icio nĩ itũmi imwe cia iria itũmaga mũndũ atuĩke addicted nĩ tondũ wĩ na thĩna tuge ũcio wa stress ĩyo ũrenda gũcovu na thĩna ũngĩ na ndũngĩcovu thĩna na thĩna nĩ thĩna ũkirĩti mũnene gũkĩra ũrĩa uma nĩ haha njohi ĩhutagia atĩ no nginya ndĩmenywo nĩguo eh, hote kũoperate njohi yanaingĩra mwĩrĩ rĩ

ũcio ũrahota kũnyua icio ingĩ rĩrĩ na agacinyua mũthenya rĩ medically kwĩna maugaga nĩ kwagĩrĩire ũguo ũkanyua icio nini no nĩ ũndũ nĩ kĩndũ progressive rĩ icio igĩrĩ rĩ ũngĩoya simu nĩ athi nĩ anyua igĩrĩ rĩ nĩ akora mũrata wake na nĩ amũgũrĩra ĩmwe rĩ rũciũ mũrata ũcio wake akorwo e kũu oke anyua igĩrĩ nake mũrata wake aririkane na anyuĩte ĩngĩ ira rĩ nenda kũmũgũrĩra koguo nĩ anjia kũ progress ya gatatũ kauma ya gatatũ nĩ agũthiaga kana

njohi ĩyo yenyewe rĩ tondũ nĩ tũ- twagweta ũrĩa nĩ progressive rĩ nĩ rĩ effect nyingĩ kwanja ĩkorwo nĩguo ũkinye hau rĩ kana hau ũrĩa mũndũ aranjĩrĩria rĩ twambĩrĩria na kuga njohi nĩ njohi gũtirĩ ũkuga njega na njũru njohi nĩ njohi yaingĩra mwĩrĩ-inĩ mwĩrĩ ũgĩthiĩ njohi effect ya njohi ĩrĩa ũnyuire kauga furaci ũrĩa ũnyuire cuba effect yaingĩra nĩ njohi yaingĩra ndĩrĩ rĩtwa rĩngĩ ĩkoragwo ĩ alcohol

no kũgĩtiga noguo arabuta memory ĩyo yothe ĩratuĩka deleted rũcinĩ ndoĩ ũndũ ta ũcio agacoka akagĩa na personality changes akanjia gũcenjia mũndũ ũcio rĩngĩ nĩ arendaga kũinũka thaa igĩrĩ cia mũthũkĩ akona ciana ciake ageka atĩa agacenjia personality ĩyo agekĩra ĩno ya njohi rĩu akanjia rĩu kwenda gũkorwo arenda gũkinya athiĩte harĩa anyuaga auma hau rĩ mũndũ ũcio akanjia kũgĩa na thĩ nayo na kũgĩa excuses ya gũtũma anyue na ingĩ maigagĩrĩra andũ kĩgenyo makauga tiga nĩ ng'ania ũnjĩtire na kana nĩ stress nyima nacio rĩu wĩna denial and you are making excuses ura make excuses ciaku icio nĩ science iria rĩu tũra- tũrarĩrĩria ũhoro wacio ningĩ ũka- gĩkĩ nĩ kũrega kũregania na nyua mũno Nĩ- ona nĩ ũrakinya nĩ arakũruma no nĩ ararega akauga eh, we ndanyuaga mũno kuma hau agathiĩ na dysfunction ya ya wĩra-inĩ na kuoya maproblem ma wĩra make tondũ rĩu nginya nĩ araremererwo kũruta wĩra ũrĩa arutaga wega akauma hau akagĩa na akaga interest na personal kwĩrora ũrĩa akoragwo ahuana rĩ personal appearance yake akaga na akaga hygiene macio nĩ mamwe ma m- signs iria rĩu kũmenya mũndũ erekere addiction-inĩ icio nĩ- rĩu nĩ sign cia gũkuonia tondũ kuma hau nĩ akagĩa na poor health akaremwo kũrĩa na akagĩa na mĩrimũ ya gĩthũri tondũ wa rĩrĩa aranyua njohi ĩyo o ũguo ĩ hehu o ũrĩa arerũka njohi ĩyo nĩ werũka na ĩgakinya kanua ĩgacokera mahũri-inĩ ĩkagĩa nginya mĩrimũ ya gĩthũri icio nĩ imwe ya cia signs na symptoms cia kwĩra mũ- gũkwĩra mũndũ ũcio nĩ mũrwaru Ĩĩ. ndĩrenda tũingĩrie hanini tũgĩcokereria gũkorwo atĩ no no heka ũndũ wa gwetana atĩ ingĩruka njohi rĩ nĩ ĩcoka mũndũ ĩthũkie ĩĩ Aha. icio nĩ icokaga nginya mahũri-inĩ Aha. Ĩĩ, tondũ yambata na mũmero wa irio esophagus na no icoke na trachea Aha. Ĩĩ. tũgĩcokereria rĩ nĩ ũgũtĩtĩrithia hau ha ũrĩa njohi ĩngĩrehe mĩrimũ ĩngĩ ta ũyũ ta ũcio wa gweta wa gĩthũri Ĩĩ. twambe tũingĩrie hanini Mũrori wa gĩkũyũ gwathererũka twambe tũikĩrie o hanini tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere kũmenya kana gũtarĩrio ũrĩa njohi ingĩkorwo igĩthũkia mũtũrĩre waku na ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩthema maũndũ ta mau niĩ ngetwo mũngu wa mũnuku twambe tũikĩrie o hanini